Hi, mi nòmber ta Angèle Marie i awe mi ta e host di Kurashi Podcast. Kurashi Podcast ta un inishativa di Komité di Konmemorashon Pasado di Sklabitut. Ku e palabra kurashi nan ta bai kue esaki komo e umbrella term pa e aktividatnan i inishativa ku nan ta bai hasi e komende yaran aki. Awe mi tin e onor di ta sentá huntu ku Kev. Kev, welkom na Kurashi Podcast. Thank you, I appreciate it. Como ta sinti bo awe? Tremendo. Hopi bezig día naki preparando pa e pa e show, pero feeling really good paso vooral mirando e stage cu mi por toca riba dje e ta really send a message. It's not just bin bin pasa dushi, pero it's also reflect riba algo cu ta deeper than us. Dus um, sea, I'm really happy to be a part of it. Do, e tópico di e podcast aki ta kurashi. Pa abo, kiko bo ta defini, como ta defini e palabra kurashi pa bo mes? Kurashi ta e pa e momento ku bo sa ku algu ta bezig ta e ta prikel bo like bo tin bo ta sinti medio miedu pa hasi algu pero tog wel bo ta bo ta bai p'e bo ta bai p'e sin miedu un style of no ku miedu eigenlijk that's that's that's the un better term pur paso pa bo por yega na kos tan grandi bo mester por laga bo bo pensamentunan di miedu atras anto bo bisa mi ta bai p'e kon ku para keda anto e biaha bo ta mira e ta workout. Bo tin un momentu kaminda bo a mak mee ku bo ta tin miedu pa tuma un stap òf hasi un desishon, pero bo a hasié le tòg? Sea, mi mi karera mes artístiko tabata un un stap basta grandi pa mi tuma pür paso mi tabata siguiendo e e ruta konvenshonal kual ta sa bai skol, haya bo diploma, tur eseinan. Anto mi a mira ku den tur esei mi no ta bisa sigui mi kurason, mi tabata sigui kurason di otro di otro kual Ya, pa ami no ta algu ku mi ta hasi mi kere bin mi bida. Dios mini, laga mi laga mi tèst algu. Anto mi a kuminsá sowizó ku mi sika, so mas tantu, hopi mas serio. Anto tiki tiki mi ta ripará ku no, esaki ta kaminda bo kurason ta. Anto Erima tuma e kurashi pa mi bisa, oke, ban laga e e kaminda konvenshonal un ratu, anto purba mi mes kaminda. Anto el a tuma hopi kurashi, pasobra na kuminsamentu tambe foral. Bo no sa kon bo ta bai hacié presis, bo no sa si e ta bai logra si of no, pero el a el a logra al final, enton mi ta hopi hapi con e. Bo ke haña? Bo papia di di un decision cu a bini fai curason. Pero mi por magina mi tambe cu curashi no ta solamente di un gevoel, un sintimentu, pero tambe e e parti mas analítico, e parti mas di bo pensamentunan, kon bo a kue esei tambe den e desishon pa uiteindelijk kies pa vòlg bo kurason, pero tambe ta konsiente di e riesgonan ku ta bini ku esei? That's a really good question. Um, kon mi a tene esei den konsiderashon ta ku mi a mi a pensé esne'ki. Mi di, wak, bo tin ku hasi algu ku bo bida, bo tin ku hasi algu for a living, bo mester esne'e. Similó así ke kaminda ku mi a sigui ora mi a ripará des esun di skol, mi a ripará ku turbiá ku mi hasi algu pa skol òf pa mi mi karera den e direkshon ei, mi ta hasié nèt pa mi por hal. Pasobra mi sa, mi ta bai skol, mi tin un, mi ta, mi ta sabí ku tur eseinan tambe, pero mi ta hasi e kos nèt pa mi hal un zes, mi no ta bai purba gasta ni muchu, ni muchu tiki energia djis pa mi por bisa, ok, mi a hal e, mi a bam pa e nèkst. Testén ku ku muzik mi a ripará ku. Shen cincuenta procent. Semper, shen cincuenta. Mi por ta dos or di marduga den studio, mi ta yega cas, baña, drumi un rato, sin aki lanta pa nueve or y mienta mi ta bek den studio atrobe pa graba un otro hende. Anto mi ta manera e, si mi tin cu bet on which one mi ta bai yega mas leu den dje den bida, mi yo mi bet on esun cuminsa cu mi pasion ta shen por shento, shen cincuenta por shent cune, cu mi ta manera, ok, esaki ta esun. Anto con mi a yega na e conclusion ei tambe paso, M'a mira ku nos skol mi ta tin un grupo ku mi ta ta traha kuné, anto ta tin un djegainan den e grupo ku mi ta mira tur lès e ta ei, no importa malu malu e ta ei, semper e ta keda te na final pa kaba henter e wèk kolesho, tur opdracht, e no ta manera nò nò mi bai kas kòmi kome despues pòs mi ta sa. Anto mi ta manera si e por tin un pashon asina grandi pa loke e ta hasi, why ami no por tin'é manera e? Anto despues mi a ripará ku bo tin'é, ta hon e ta ki banda. Bo ta kere sin a sigui esei? Ya. Bo ta kere tambe ku e e representashon ei ta nesesario pa bo tuma e siguiente stap den bida òf e mester bini di bo mes? Kon kon representashon? Des ku bo a mira e persona aki den bo klas, e tabata lanta tur dia di nobo, anto e tabata pone shen por shento, doshen por shento den loke e ta kere den dje i loke e ta kere logra. Pero magina bo bo no tin e persona ei. Ah, ok, ok. Ah, mi ta kere semper lo bo, mi- lo bo tin hende rondó di bo así ku bo ta mira ta ta hasi nan esfuerso asina duru pa algu ku nan ke hasi. Por ta bèrdat e no tabata den e kaso ei, e tabata den e direkshon ku tur hende ta bisa mi ku juis mi tin ku hasi, kual e tabata clear pa mi mira e diferensha di, oh, e ta asini, ami ta asini aki, ami ta hasiende mas pa otro hende, anto e ta hasiende pa su mes. Pero mi ta kere bo mester por mira así, paso. Bo por ta, pa eforbel, un pintor, bo por ta un musiko, bo por ta um un hende ku ta ku ta um kon ta bisa kore e trùknan di shushi òf ta kore e trùknan di shushi, pero bo ta mira e nan ta bin, nan ta bo sa ku joy ku bo sa anto einan bo ta mira ku okay e hende aki ta hasi algu ku su kurason. Anto einan bo ta bo por tuma kualke un dje ehèmpelnan ei komo okay I have to. This is how it can be, dus why not buska algo ku mi ta shen por shento den dje. Asini. Mi ta kòrda last time mi tabata mas subi un bus, anto e driver di e bus tabata asina manera in love, e ta hi oi goeiemorgen ke ke. Anto mi ta manera si hasiendo algo asina simpel, algo ku por tabata mira kon komo mundane, un trabou mundane, e ta asina kontento, anto e ta Mita manera it's it's possible it's possible yes. Lo mi por magina mi e koi tambe ta algo algo ku ta duna bo energia juis pa mira ku otro hende ta sinti asei pa e kosnan ku nan ta hasiendo. Definitely. Bo tin un support system tambe ku bo ta mira e e kurashi ei pa hasi algo back den nan den nan soñonan of den nan deseonan? Souiso souiso mi support system ta ku mi mes dus mi. Sí, dus bo amistatnan bo bo peers nan den bo carera? Na cuminsamiento cuminsamiento mi no ta tin un support system asina grandi puur pasobra ora bo no ta asina conoci no ta tur hende ta Dek por kere por ta den e cosnan di bo ta haci? Nan ta kere pasobra nan ta mira e vision cu abo tin pero mi partner mi life partner cu a bira mi casa awor aki tambe tabata esun cu ta mi cheerleader from from the day one like e tin e tin mi kanticanan echt cu no tin mag tin mira luz di dia comprende pero. E ta, el a keda huntu ku mi stret te ku awa ku e ta mi manager mes tambe. Anto huntu nos ta gewoon kreando asina un un beautiful empire di nos bo sa production en tur eseinan tambe. Pero e ta hendenan asina ku te huntu ku bo ta ègt bisa pone bo bisa okay I'm not crazy I'm someone else at least one other person sees it dus bo sa na mi duna shen por shento anto tiki tiki bo ta mira mas i mas hende a kuminsá mir'é. Te dianan kuminsá basela riba bo. Bo ta haña tambe ku. Ta necesario pa convence pa hende mira bo vision? No. Si ta con esnan cu mir'e lo mir'e, e cos di mas importante ta cu abo sa cu loke bo ta haciendo ta e ta feel right. Paso al final dje dia bo por ta haciendo algo cu dos hende so ta kere den dje, pero es si bo por cambia bida di dos hendenan cu e co cu bo ta haci ey, bo por ta pintando, bo por ta un pintor.

Makina bo ku e pinturanan ku bo ta pinta ku djis stick figures ey un hende wai koe anto gewoon e kuminsá yora. Anto bo mes no kuminsá kume ta yora pero gewoon al bo ta aktivá un koe den dje ku e bo ta manera e ta manera wow. It doesn't have to be a whole crowd it can be two people pero as long as you change someone's life ey. So pa nan tambe mi por makina mi ku. Ora nan mira ku vooral komo un hende ku ta traha muzik tin hopi aspiring artists out there ku tambe lo ke hasi mesun kos. Entonces nan ta mira ku e ta posibel. El a kohe kurashi i e ta posibel pa mi tambe logra mesun kosnan ku ne. Kon bo ta mira bo bo responsabilidat tambe pa kon artista pa por ta e representashon ei pa otro hende? Esei ta mi biggest dream, perdon, esei ta mi biggest dream, esei ta mi biggest goal pa loke mi ta hasiendo, pur paso Mi mes a lanta atrobe mirando mi soño como algo loco, mirando e como algo cu ay no bo no por hale, bo no por biba for e bo muziek pretty much. Cual berdad? Si mi ta helemaal honest bo ta mira e e general mane e general musician mayoria di Curacao specifiek mayoria nan niun casi no ta biba cien por ciento di bo muziek. Semper bo tin un trabao na banda anto bo ta toka, bo sa kos asini. Anto ami ta kier a bisa, mi ta pensa e mas bi pasa bo pa bo hasi'e. Anto ora mi ta tiki tiki mi ta bay sa break, bo sa mira ok you can do this, you can do this, you can do this, mi ta mane e res pasa bo. Anto ora mi a yega na e punto ku awoki mi ta bay banda fir fir loke mi ta hasi, mi ta mane ok what is the what are the cheat codes, what is the game plan Mi ta purba trae mas tantu posibel, anto eri pone bo dun'é back na mi na mi aspiring artistnan ku ta bini anda pasobra nos tin asina tantu artista, asina tantu talento riba e isla ku bèrdat hopi hende ta djis mir'é komo ah mi ta sigue hon, ami ku mi primonan nos ta tok kiko Mi ta keda algu ku ta un hòbi i no algu ku nan ta mira komo un profeshon i ora aki. Juist, anto e e persentashi di hende ku ta asina super talentoso riba e isla, foral ora mi a bai Hulanda ku mi a mira e diferensha kaminda niun, mi ta den mi klas, Niun hende ta toka algu ku no ta manera un blòkfluit fei den den basischool por toka blòkfluit of so. Anto mi ta manera imposibel ku nos ku ta e sinal talento no por share it with the world. Pero atrobe ta esei ku bo no mira e komo algu ku bo por strive for pa bo por yega te ei riba ku bo muzik. Bo ta pensa mi ta hasi e komo pa basila pero that's what we're changing little by little. Ki bo ta sinti ku falta e ora ei den e komunidat di Kòrsou na Mori Bisa

N ta turbia, mi ta djis, mane mi bai un toká, mi bisa ami, ah no, awor bo honestly kua, e koi no a bai bon, kio kio sin no sin paga bo ein kuart di este aña, no no kisa kisa ki, no no no no it's business, mi ruman, ma yega, mi tei, bo san tarea tabata pa promote e lugá, si e no a bai bon, begrèpelijk pero it is business, nos tin un akuerdo, bo sa, siña kontrá bo kontrakt, siña kon. diversify bo income streams pasobra sowiso muziek toka so bo no por bo no por depende riba dje sowiso zorg pa bo tin bo streaming services nan tambe registra ku bo tin yor bo bo sowiso destro ke tu streaming pero bo tin bo buma stemra tambe bo tin bo song trust diferente kaminda ku bo ku bo por haña sèn ku tin biaha ta hom riba mesa anto Bo no sa mes di dje. Dus, as long as bo sa, bo tin tur informashon van ok, tur esaki nan mi tin ku hasi, kree bo business den un manera ku e ta support su mes, e ta bira posibel. Dus un stay loke bo ta bisando ta pa bo tin un bon foundation eigenlik promé ku bo, no ni promé ku bo kuminsá, pero tur estem bo ta bezig ta develop bo karera musikal e ora ei. Definitely, anto e kos mas importante ta, pasobra nos niño no ta kuminsá, ami no ta bisa bo buska pa bo tin informashon anto despues kuminsá. I never Mi no ta recomenda esey nunca paso by the time cu bo pensa cu bo tine bo ta bolbe bisa ah no pero akinan mi sa ainda enton bo ta keda busca keda busca informacion enton nunca bo ta cuminsa ami lo bisa bula den awa bula den awa cuminsa no bula no bula sin por landa si bula un tiki responsabel pero learn as you go Pero corda tambe si cu bo ta learning as you go. No dal bo pia bisa, ah no, paso basa ta nan kenek mi of kiko. No, no, no, no, ok, even if nan kenek bo, con bo por structura bo contract, con bo por structura bo business den un manera cu nan no por nek bo atrobe? Enton that's that's the that's how you create the business mindset. E jammer ta cu na Curaçao aki nan. Mi no ta mira ku mayoria di nos ta lanta ku e edukashon ei di ku you can have your own business, bo mes bo sa para riba bo palabra, hasi bo kosnan manera mes ta. Bo ta siña semper ku ok, haña bo diploma, bai un haña un trabou instead of bo por ta un ku por duna otro trabou. Juist. Anto esei ta e mindset ku mi ta kere ku mas i mas nos tin ku hinka den nos aspiring artists foral pero foral nos hubentud mas tanto di cu ey you can be your own boss, you are smart enough, you are worthy dus whatever dream you have cu bo kier haci bay p'e. Affirmations. Ya toch, ya toch, ya toch. Bo puede papia hopi tambe ora y di e pensamentu. Cu ami gusta pensa ok e ta e no ta keda solamente na e pensamentu e ta bay na e siguiente stap tambe di con nos ta hinca esaki den practica. Con kico ta e toolsnan pa abo pa por cambiele di e parti mas teoretis pa mas praktis. Di e um, kosan ku ta siña? Di e konan ku ta siña ei pa bo sabi kuma e contract, stand on your business, be your own boss. Try it out. Okay. Mami sa ora ku bo um bijvoorbeeld un contract, e contract mes ku nos ta usa pa showsnan ku teresenan, ta tiki tiki. Bo ta kuminsá ku de basis, manera den nos kaso nos ta tin un mentor pa nos mes tambe ku nos ta keda hasi e pregunta konstant. Anto nos ta mira por ta bo ta haña un contract online òf algu, bo ta mira un basis di dje, purba lese i komprondé mas tantu posibel kon e ta hinká den otro, trahe den un mes manera, bo sa ku e onderdelen di dje pone, anto tiki tiki as you go bo ta manera, oh, I can also do this, I can also add that, remove that, change that. Dus, it's not a one, two, three, yega, kambie, hasié, pero it's more of a Sigui cambia, sigui cambia, anto bo ta yega na algo cu despues bo ta mane, ok, I'm really happy what I have. Dus sa. And give yourself the chance to be a beginner. Esei mi ta wei puntra bo, paso nos dos conoce otro basta largo awor aki. I think we've both seen each other's come up tambe in the last few years. E parti di business ei, we're both doing it for the first time. Juist. Nos dos ta figuring out at the same time, okay, parti contract, e, e gespreknan mas difícil ei ku mester wòrdu así, ku ta mester un kurashi pa hasi. Paso, Juist. bo magina awor e miedu di, okay, ban papia esei, Juist. ban papia di mi no ta eens ku e kò akí, mi Juist. kere asina akí, òf ban para riba loke mi a, a pone komo afsprak. Kon bosan ta maneuver esei? Kon bosan ta bai ku e? conversacionnan mas dificil manera esey. E ta, e no ta algo facil tur ora sowiso, pasobra berdad tin bia den, den caso di cu bo tin echt gana di haci algo, e ta bira fafel pa bo negosha, paso it's always easier to negotiate something when you don't, when, when they, wha mi a say, when the fact that they can say no doesn't bother you. Kon asina? Lo splica un tin mas uitgebreid. Na e momento cu mi ta negosha cu bo, si mi ke bo cumpra e druif aki, anto mi bisa bo e ta cinco cent for mi pa e druif aki, awe bo bisa mi no. Te sten cu mi no tin miedo cu abo ta e bisa mi no, mi bo bisa bo cinco cent for, anto ets ok. Ami ta bisa bo sin niun rel ni trel. Pero si mi ta manera mi eke pa cumpra e druif, mi ta bisa, ah, e ta dos cent for. of e ta shen sinkuen anto bo bo sa bo ta bai kos bo mes bo ta bai undermine bo mes na e momento ku awo mes mi sabe beforbel tambe ku oke e ta sinku shen farin pero mi ta kaña bo shen anto ami ta mane ami ta haña honestly e ta at least tres shen worth mi por bole negosha ku bo atrobe pero atrobe e meo di bisa no dus esi ta e tool ku bo tin ku bai build mas i mas tambe pero as you do it bo ta ripara ku I almost went for it as you do it bo ta ripara ku. as long as you're working with someone who also understands that it's a business, mm-hmm. e ta bai basta fácil pa o pode sia, paso si nós tá honest com outro, ei, cinco shen, shen, três shen, I can do it, ok. Mei, mei, yes, yes, yes, yes, esse é o drewego. Sim. Mm -hmm. Então, é, preta, me com a walk na cabeça, vai full circle a walk, na parte de, a ciele com medo, mm -hmm. uiteindelijk toch, porque mm -hmm. quando a maneira contract, Traha muzik, putting out music, pa sa expresa bo mes ku bon musika, ta kona ku bo ta hasi ku of sin miedu. Juist. Ki aspekto mas di bo bida bo ta sinti awoki ku bo falta un tiki mas kurashi? Ooh, that's a very good question. Oh, wow, you threw me in the deep end. Ki aspekto mi ta sinti mi mester di mas kurashi p'e? Unu ku, ya, esaki tabata unu ku mi ta, my fashion. Pretty much Fero mo lanta na na yon mi tabata un hende ku ta bisa mi mama komo mama wou un par di jeans pa mi ta bai skol kuné it's ok Komo un skinny jeans ya es komo un basila ya toh anto na grandi aki mas i mas mi kuminsá apresia bo sa bo traha komo artista kuminsá apresia bisti na un tal manera bo sa look nice no I not that I was not looking nice pero I never manera tabata traha riba mi outfits nan kunan asina ta oki tiki tiki mi a kuminsá eksperimentá hopi mas like I'm wearing baggy. baggy everywhere cu co. I used to be as skinny jeans cu co. So, Retired the skinny. juist, juist, Reti- juist. Retired the kuda Yeah, no, sweat. honestly, Yeah. this is so comfortable. I'm, I don't think I'm going back. I swear. Pero um, that is definitely something cu mi tin cu tuma curashi pa haci, pasobra juist e hecho di cu mi no, mi no, no a- mi no a lanta cune, e ta hopi moeilijk pa mi um por a tuma decision, pasobra mi ta mane, what about si hen no gusta loke mi tin bisti? Pero that's also a thing cu bo ta mane, mati. I don't care like gewoon do what you need to do anto sea mi ka sa su opinion si mi ta mi ta Ashley. Sí, pero mi ta magina bo cu esey tambe anto cu un stylist cu ta bisa bo basa try out esaki. Yes. Bay a gana bo di un outfit cu ta echt completely out of your comfort zone cu nan ta dosa manera no no no e coki ta dope pero awor mes ta manera mi mes no ta sinti mi confortabel den esaki. Um that's how I started wearing cargo pants, that's how I started wearing baggy jeans. Okay. by completely trusting people cu I trust um, I trust them even though I'm not comfortable with it, but I'll just give it a chance. Ando tiki tiki mi na manera. You know, there is something to this. There, there is I can something to see, this. I can see the vision. Juist, Ja, juist, juist. oké. Dus um, I, I used to, I used to know, I still have it. I'm a person cu no ta tur ora mi ta fácil pa manera recibi um, Kon mi sa un Opinion, advies. opinion, bo sa kon hasi niño paso pur un di keredur ku mi a lanta asina tantu ku I have a strong vision and that's what I wanna do. Si wen a purba kambi'e mi ta mane skrudiña tur kos, mi ta mane ah mi ta sinti break it down, I don't know about this little thing dus bo sa miskin tog nit. Anto tiki tiki mi a kuminsá laga ese hoyu mas lòs, foral trahando ku un team, having a team around you sowieso ta yuda hopi den e proces aki. Dus having a team, trusting them, no no why ba hinka nan den posishon ku nan duna nan e posishon ku nan tin, anto bo ta manera ok, bo ta tiki tiki kuminsá kuminsá habri bo horizonsnan mas Sí, tantu. sí. Dus sa i si tambe ta tuma hopi kurashi pa mi hasi mi no por haña. Traha ku traha ku team of tra tuma Traha nan ku team, opinion? traha ku team i tuma nan opinion, dus mi sa pone mi konfiansa den otro hende, pasobra souiso you have the image of what you want. Anto abo ta mire presis mane bo kere. Anto abo ta pensa ta ami so por kree asini. T es tin ku por ta N por bin ku un otro adaptashon ku ta si'e dies bia mas mihó, pero it's really hard to sa ke fe bo mesman laga un otro hende hasi'e. Anto, yeah, that that one took courage, but I'm really happy I did it. Ègt pasó. After a while tambe, mi a yanda bisa, si bo ke yega li'é, bai bo so, pero si bo yega leu, bai ku bai ku otro. Enton esey ta e e cos paso I can be I can not be where I am today si no ta pa e otro nan. So wak bo tin un team zowel na Corsou como na Hulanda. Yes. Kiko ta kiko ta e diferencia entre e dos team nan ey? Mi ma bisa team mi core team ta na Hulanda esun bisa esey ta pa ku marketing pa ku content creation pa ku manager souizo. Anto e timnan ku mi tin na Kòrsou ta mas banda. Djos mi tin dos banda. Mi tin un banda na Hulanda, un banda na Kòrsou. Anto e eseinan mi a por bisa un diferensha entre dje. E diferensha entre nan mas tantu ta ku esun di Hulanda mi ta toka programá mas tantu. Kos einan nos tin e fasilidatnan ku nos tin un playback engineer ku por toka e tracks nan, kosnan asina. Manera ku bo sabi na Ketikòti, befòrbuèlt, bo ta tende kantikanan. Saka instrumento for anto nan ta toka esnan ku falta anto na Kòrsou aki ta full live. Okay. Pero bijvoorbeeld mañana kaya kaya nos tin e banda bigger than ever dus nos tin drum, nos tin piano, nos tin bas, gitara, tres kantante i konga i e ku toka perkushon dus kampana konan asina. Dus e ta really give you so much. Bo por freestyle, bo por, bo sa, bo ta hopi mas fleksibel, paso e ora ei, ayera mes no tengo nos a bisa trin, ma ku nos a kuminsá toka un kantika ku eingeluk no ta ni supos di sali, pur paso mi a post algu di dje, el a bai viral, Es e sneak peek, ku ta es e tudu sneak peek, marketing, si. despues atrobe mi a bole post un di dos mas, el a bole bai viral, dus nos manera, ok, mi a kuminsá lucha lucha pa sak'é, nos a sak'é ayera, òf awe technically, anto Nos na training ayera con un a cuminsa toke riba piano e drummer di oh sende oke lo cuminsa toke sende ki bas a caya den ki kier entonces mi di e ruman nos tin toke con e hoon awel nos a nos a traine te nos tin den repertorio. Bosa hinke tambe ora y den bosa line up pa. Pero that's what's possible to do when you have a full live band. Ya ya. No ke ta impossible cu New Holanda soyso nos por haci'e cu nan tambe pero den e caso aki door cultura hende a custuma haci'e live E ta hopi mas fácil pa torné schakel in. Dus Kan ta importá mas tantu experiencia hopi tambe aki nanan pasobra ta un koko ku ta bo por hasi mas tantu. Bo sa kiko tambe mi ta kere e e diferencia mas grandi ta na Hulanda dor ku mi tin e backing track nos no tin backup singers. Oké. Na Kòrsou si mi tin tres backup singers. Ora esei ta pone ku mi no si e no tin un pista Mi so mi so tin un kantea. No tin kende ta bai hoon, ma den djis tu mami manco san asina cu mi no mester y coro. Pero bijvoorbeeld si un a saca hockey, e ta hopi handig pa bo tin. Pa bo, sí. Ta Juist. tende un otro feeling por ta tambe ora bo tin mas hende den, riba stage hunto cu bo. Juist, juist, precies. Awor, pa bo canta dilanti millones di hende at this point, so bo ta hacendo cualkier, cu hopi frecuencia, con bo a crece como artista riba stage? Ooh. Question, Ok, mi a crece paso awo cu mi no ta mi no ta subi stage eigenlijk mi no ta subi stage cu miedu mas. Mi ta mi ta subi stage si e toca ta algo importante pa mi, manera bijvoorbeeld caya caya ta algo importante pa mi sowiso semper bo bo kier lo maximo. Dus prome cu mi subi stage si bo tin un zorg pa bo training nos ta train nos ta train nuebe ora na to en total nos ta train nuebe ora en total Bo ke zorg pa tur kos ta mas mihó posibel. Dus esei ta komo manera un, it's jitters. Bo ta hèn, promé ku bo subi stage kon, uh, ok, you want it to go good. Pero e kosnan ka kambia mas tantu ta mi no tin miedu pür pasobra ku mi no tin miedu di un públiko mashá mas awor aki. Mi por interact hopi mas mihó ku un públiko tambe pasobra mi ta tira mi mes den. Hopi, mas tantu posibel den toká fe kuminsamentu. Despues forbl kual ke toká kumiá ea? Un di sinku persona, dies, sinkuenta, doesn't matter, òf sinku shen òf mil sinku shen, doesn't matter. Anto esei a pone ku mai a chansi bis ripará diferente tipo di públiko, ripará ku, oh, nos ta pasá un públiko ku ta pará ketu, ta nifiká ku nan no ta enjoying. Tur e kosnan a pone mi bisa, okey, mas i mas awor aki, as long as you're on the stage, zòrg pa abo ta in your element. Wele ku por kai Bon por cahe e banda I swear I wouldn't know I am just in my thing pasobra mi tin un zorg pa e hende cu cu a paga pa nan bin nan mester have a good time. Nan ta conecta hunto cu bo riba e stage ey. Exactly. Kita un momento pa bo so bo ta traha cu diferente artista grandi cu tin hopi aña y hopi experiencia tambe den nan den nan field ki ta un experiencia caminda cu e performance of e e show cu boso ta tin a plunder completo. Ooh um. Plunder completo. Ze di comida te kere new show ta echt plunder. Te tin show ku nos plunder completo? Nte kere show ta plunder fácil. Ki ta pasa? Tin bia cosas nta kana manera bo no ke. Ok. Di cami segui ori. Nan ta kana tiki diferente. Sí. Bo bisa den e caso di ku um e por ta diferente factor. E por ta abo mes como artista, e por ta e publico. Na mi, na mi cu e ami mes como artista, bijvoorbeeld. Ai mes como artista mi prome be como subi stage prome be como subi stage di an di es dilanti di nos mes hendenan yu Curaçao Terceinan ta como bai cu chans so prome kies ta himasi un par di cos di hulandes mes con asi pero un par di show mas shikito mes just pa get the ball rolling anto e prome como subi stage cu chans ey mi a canta basta riba mi e cantica a cuminsa dal caba dus ta tin un prende ta canta medio cu tocó pero. I was so nervous, mi ta kòrda mi a tin un kaposhon bisti riba mi kabé, that's how I felt un tiki comf un tiki mas comfortable, pero mi ta kanta bai dilanti asina ke, anto despues mi ta mi ta feel the gaze of the people, anto mi ta bai patras, pasado. Dus was that the way ku mi ta ke pa e show bai? Helemal ni. No. Was the way was that the way it needed to go? Yes, pasobra Ey. fe'e dje m'a siña ku, okay, m'a waha e video back, no an'e, okay, I never wanna be like that anymore. Yeah. How can I Yeah. fix that? Ta es un learning moment pa lei ora ei. E otro baha ta ora e publico either no a bin of ta hopi ketu para. E dos conai ta cosnan cu bo no ke mira eigenlijk. Pero den tur dos caso atrobe e hopi ketu para mas bin siña, duos as I was starting off tan yo a bin toca na Curaçao en zo, entonces bo ta mira hopi bia cu Mi a ta para ketu, nan no ta ègt baila, ta singu na Hulanda bo ta mira, they don't even know you, they don't know your song, nan ta ah. Anto aki nan e ta diferente, pero mi mester a kustumá ku gewoon no ta pasobra mi a ta para ketu nignifiká ku nan no ta enjoying. Anto Marie para esei tambe na e momentu ku mi mes tabata den e crowd. Anto mi ta mira, bèrdat e anda pará aki, kiko, pero ami tambe ta pará ku mi crew, nos ta basilá, nos ta papiando, e a ta kantando pero am enjoying. Nos a mina not enjoying pasobra mi no ta also actively bay mey. Anto esun di cu eyenan mes no a bini, bo ta siña gewoon, ok, marketing is key. That was that was the number one rule cu mi a siña den muziek. Pasobra tur e nan ta pensa about the music, no, es muziek mes ta bon, bo mes a zorg pa tur cor ta nechi bon di mix master. Marketing is ten times more important than that. Pasobra si no ta pa e marketing, mi mas si con bon bo kandika ta enjoy, no sa ke t'ey. Anto mi a siña esey cu sin mira bo. Nos otro song is amazing. El a kabi da el a kabi hit one million awa aki riba YouTube tambe. Congratulations. My second song di one million. I'm I'm so I'm so I'm so happy. Pero kon nos a hasi si mirabu nos a hasi henter un marketing plan. It was the first song ku nos di we're hearing about this marketing thing let's really try it out. Anto nos a traha henter un marketing plan traha un fake show Amor ta Ciego hasi yen pregunta ku anto despues nos a mira ke koe hasi damn beam. Anto nos di oh because

If there's one thing cu bo ta haci hopi bon ta marketing tambe awoki, ainda. I it's I I try to echt nail it as much as possible. E ta show cu bo a bay studia marketing, bay wak oke kico otro hende ta haci, entonces con mi por aplica aplica esaki riba mi mes cosnan awoki. Pasobra bo no ta post un cadiga un bia. Nos ta tene mes un cadiga aki. Dies aña largu. Pero ta nifiká ku bo ta juicing out e potential di esun akí tambe as much as possible pa Definitely. hende por yega den kontakto ku e kantika akí. Definitely. Esei ta Esei kos, you have tambe. to do it like that paso bèrdat si no hende no sa mes. I I learned a lot throughout the year. I got books, I read, You know what I mean? read, Dus you's a sowieso, scholar. no, sowieso ta, anto esaki ta e keynan tambe ku mi ke Mi ke trese na esnan ku ta up and coming paso you need to know how pa trese bo muzik na e hendenan paso si no bo ta traha kantika tremendo ando mi ta tene hopi kantika e hopi hende ta traha kantika tremendo pero foral den nos kultura mi a ripará ku marketing ta algu asina lástiku ku mi ta pensa riba dje a no aho un video clip coming out now of coming soon despues out now despues o sea kla e kòi a bai por ta nèt un video extra so entonces tin ku bo ta mira e hendenan ey for ta Tantu, mane e kantika mes di e gai, bo sa kua ta un bon ehèmpel? I'm down of the ordinary, dingedeng dingedeng down, when you born and tarry. Mi sa ta, mi konshe kantika, mi no sa di ken era. Yes, pero TikTok, pretty much, e kua a blow up riba TikTok. Si, si, basically TikTok, si. Awèl, ora mi a wak e gai ei su profile, gai aki tin mane sigur sinkuenta video diferente, dus na un laman, un gou, un sintá, un ki, dus diferente kos, mustrando e men kantika, anto tiki tiki ora ei. Bo ta bay wak ep e video anto tin ki tin e cantiga ta dren den bo cabes den bo cabes anto that was the thing cu mi ta mane I need to try that out anto yo rei that's that's the strategy. Pasobra que el tin un miedu tambe pa promote bo mes asina tanto bia. Sowieso. Pasobra bo Paso bo ta pensa bo ta cansa hende nan. Sí. Pero bo ta lubida cu cada un video cu bo haci. Bo no ta cansa e hendenan. Bo ta habiendo caminda pa mas bo sa di bo. Paso un video, mirando e algorithm, un video por bay helemal aki ento bira viral, otro video por bay helemal aya. Por ta un por haña dos views so, pero e dos views nan e ta un hendenan nobo Sí. cu por tende e cantica ey, bay tende bo canticanan bieuw, cay asta na stima cu full bo catalog y abo como artista promote bo mas des na tur hende cu nan conoce. Ta sini ta sigui crece. E bal ta ke keep rolling, keep rolling, keep rolling. E koi. Pa nos clausera. Yes. Kiko ta un momento cu un otro hende su corashi a wou bo? Mi ta cuada laster ki mi tene un historia di un un videographer. E ta haciendo video awor aki. Pero con el a cuminsa su carera tata cu el a bay aplica na un caminda pasobra e kier a traha nan. E kier a bay haci videography, e kier a bay traha nan. Anto nan a puntre, Boso a traha cu primer pro? E di sa. An di, ok bon, bin djaluna. E di, ok bon, fiho. That was Friday. No ta sa at all. E no ni konosé e program. Dus den e weekend el a bai YouTube. Binge, binge, rabbit hole, everything. Ku el a yega einan ku sufisiente kènis, o wisou download'e i try it out tambe, sufisiente kènis pa e sa at least e bases. Anto pa e loop mee ku nan, anto siña manera kon presis nan ta tra, nan ta huz'e. Pero sometimes. Bo tin ku kon take bold steps. Atrobe, el a spantá mi hopi pasobra mi ta mira, wow, to that level, pero e ta inspirá mi tambe mesora pasobra mi ta mira, bèrdat también bo mester kere den bo abilidadnan, bo ta lubida kon ku Dios a duna bo un mente ku you can you can do a lot, pero bo ta limitá bo mes dor di tende e stèm ku ta bisa bo, ah, mi ta kere ku bo ta kla, òf bo no por hasi koy. Anto bo tin un kòrda ku bo mes ta bisa abo tin biaha ku bo no por hasi un kou komo un cautionary tale, pero anto nifiká ku esei ta abo. Abo mes ta bisa e joven, Danki pa kòrdá mi ku pasan ta tur kos den mundu ku bo por hasi, pero esaki mi ta kere mi por, dus mi ta purb'é tòg. Dik'é bo bisa e persona, e e aspiring artist ku ta bisa wak bo a wòki, e mesun kou ei pero wak den kámara? Ki ta bo atvis pa nan pa tuma e kurashi a wòki pa bai tras di nan soño? Kual por ta traha muzik, produce muzik, watan ook? Kiko esei ta? Listen, e kantinan ku bo ta traha den bo kamber, ku bo ta toka den outo, ku bo ta manda pa bo amigunan, tur tin e pontenshial di por toka un hende su kurason, drecha nan dia, duna nan speransa, duna nan fe, laga nan kai stima, laga nan shift nan emoshon di un manera ku nan mester pa nan por bijvoorbeeld bai hasi algu grandi. Pasobra nan mester di e energia. Bo kantika tin potenshal pa kambia hende su bida. E echo ku bo ta bista keda ku ne den bo telefòn ta nifiká ku ta bo hòrtando mundu di un talento i un gift grandi. Tuma e kurashi, keda den bo mes, sak'é pon'é pafó. Si e promé no dal, no ta importante, e di dos, e di tres, e di kuater, tiki tiki ku bo ta build bo mes komo artista, keda bo mes semper, si ta kua mas importante keda bo mes semper. Anto un dia ku determination and consistency boso ta lendo tur kos, consistency is everything, bo ta mira e resultado. Ker den mi. Danki pa bo advies, danki pa bo bonita historia ku bo a bin komparti ku nos aki nan. Esaki tabata Kurashi Podcast. Guys kor a make sure pa follow kèf tu kaminda follow e podcast tambe pa bo san sigui tende tur e historianan inspirante di diferente artista empresario ku bo san lo tene riba e podcast aki. Mi nomber ta Angèle Marie i te siguiente episodio.